Mae wedi bod yn ddwrnod bendigedig a gobeithio bod yna ddigon o egni ar ôl yn y stafell i ni gael dipyn bach o hwyl rwan yn y sesiwn ola un. Um, y fformat fe gynnon ni ydy y byddai'n gwahodd y pedwar panelydd i roi sylwadau cloi ar y thema sydd gynnon ni. O na, dydy'r thema ddim yn... Yndi, mae o. Yndi, tafoli'r gorffennol ar gyfer heriau'r dyfodol, what does the past have to offer the future? A mi sylwch chi, wrth gwrs, y rhai mwyaf praff yn eich plith, y rhai mwyaf dwyieithog yn eich plith, nad cyfieithiad naill ffordd neu'r llall, a da chi ddim yn gallu gwybod pa un oedd y gwreiddiol, na dach, achos mae yna ddilysrwydd yn naratifau y ddwy iaith. i'r ddwy frawddeg. Felly, be da ni'n mynd i wneud ydy, maen nhw yn mynd i grynhoi rhai o'i sylwadau nhw, a wedyn dwi'n mynd i fynd rownd y stafell efo microffon yn fy llaw ac yn gwahodd sylwadau neu gwestiynau gan bobl sydd dal yma yn y stafell. Felly, meddyliwch am eich cwestiynau, meddyliwch am y sylwadau da chi eisiau gwneud, a wedyn ddown ni nôl at y panel yn y diwedd i grynhoi cyn i ni drosglwyddo i gloi'r diwrnod. Dwi'n awyddus iawn i gychwyn y sylwadau gan y panel heddiw hefo Doctor Maite Puigdevall i Sarralfo, a mae pawb wrth i yn fan hyn yn dyddyn heddiw yn brolio ers pa mor hir mae pobl yn nabod ei gilydd. Ond dwi'n meddwl bod fi'n gallu deud na fi 'di'r person nath gyfarfod Maite gynta'. Achos mi ddaeth Maite drwy gynllun Mercator flynyddoedd maith yn ôl i Aberystwyth a gweithio o'n i'n fan'na am flwyddyn cyn mynd lawr wedyn i Gaerdydd. Dwi'm yn wir, nath Bethan a fi godi'n senedd Nôl. Na, o'dd o'dd hynny cynt. Mae'n ddrwg gen i. A dwi'n cofio maint yn mynd i'w dosbarthiadau Cymraeg efo Felicity Roberts, a uh, cwestiwn yn cael ei roed yn y dosbarth, fi glywodd yr hanes yma, o'n i fyna. Um, pam, pam wyt ti'n dysgu Cymraeg? Per solidaritat. Er mwyn y solidarity yna, ia? Dyna pam fod Mike wedi dysgu Cymraeg, achos bod hi yng Nghymru, a bod hi... Oedd hi'n gorfod i ryw raddau beth bynnag efo Mercator, ond mi oedd o, 'na hwnna oedd y rheswm, ddim i fod yn Gymraes, nage, ond er mwyn bod yn gallu siarad Cymraeg. Felly, dyna'r stori gychwynnol efo Maite, a mae nath hi hefyd ffeindio nid dim ond yr iaith Gymraeg, ond ffeindio gŵr. Pan o'n i'n clywed yn ffrindiau, just a parenthesis, uh, i Siarad am sut maen nhw'n wedi newid, yy, yy, yym, dod i i i nabod Colin, a bod o'n i'n gorfod yy siarad amdano fo yn ein yy cywiriadau. Wnes i meddwl, pryd wnes i golli hwn yn y conversations? Dwi ddim yn gwybod! Anyway, a wnes i mynd yn straight ar y pwnc, achos oedd gymaint o gwybodaeth gyda ni, o'n i'n meddwl, anyway. So, yy, jyst ba- gair bach i ddweud bod... Wrth gwrs, dwi wedi bod yn, yn nafod colin ers talwm. Cynta fy mywyd yn Aberystwyth yn 1995 a wedyn 1997. Derfynau, uh, penderfynau si um, dechrau masters a studiaethau gwerin uh, a hanes Cymru yn yr adran y Gymraeg achos colin yn dysgu yna. Achos nes i mynd i'r trwy'r syllabus a nes i ddweud, ww, dwi eisiau gwneud y cwrs yna. A wedi, wrth gwrs, wedi enrolio ar y masters a wedyn PhD.

who are engaged in the process of making life meaningful through the medium of these minority languages. So that's more or less the... the diolch yn fawr iawn, Maite, diolch. Um, John, I don't know, I, can I turn to you? Um, na i siarad yn Gymraeg, os, os, ydi, os ydi hynny'n iawn. Efo, mo, mae'r gennych chi, os da chi angen. Yeah.

Is um, that's been a, I think I've gone completely off the point, but I hope, I hope, that's, uh, I hope that's a, of assistance. Carsten, gai, uh, gai droi at y ti rwan te. Yn amlwg, da ni wedi bod yn siarad yn, yn enwedig yn y termau yma. Mae ti wedi cyfeirio at nhw, a gwrs gwrs mae John wedi cyfeirio at nhw. Da ni wedi bod yn trafod ieithoedd sydd ar y cyfan yn ieithoedd nad ydyn nhw'n ieithoedd byd eang yn y ffordd lle da ni'n meddwl am Ffrangeg fel iaith ryngwladol, ynddo? A dwi'n gwybod hefyd yn y, yn dy gyflwyniad bod ti 'di gyfeirio at yr ieithoedd brodorol yn Canada sydd ar y pegwn arall o pa mor fregus ydy'r, ydy'r ieithoedd yna ar gyfer y dyfodol. Ond wrth i ti edrych ar y panorama mawr ynga- ynglŷn â heriau'r heriau'r dyfodol a sut 'da ni'n gallu tafoli y pethe 'da ni 'di gneud yn y gorffennol, y trywydda 'da ni 'di cymryd yn y gorffennol, y petha lwyddodd, y petha na lwyddodd, gwersi fel pwysigrwydd gwytnwch, cymuned, ymgyrchol, ymgyrchu tymor hir ar bob math o lefelau, yym, be fysa ti'n gosod fel, fel y prif bethe y dylen ni fod yn cymryd o'r gorffennol wrth i ni fynd ymlaen tuag at y dyfodol rwan? Um, well, thank you for the question. I, the one word that comes to my mind is complementarity, because what I've outlined in my presentation is that there are

Dwi eisiau troi rwan at Colin. Dwi eisiau ti rhoi rei o dy syniadau. Dwi'n gwybod ti wedi cael cyfle bore yma i amlinellu lot fawr o bethau i ni a bod ni wedi cael budd mawr o, o hynny fel da ni wedi cael budd o'r cyflwyniadau drwy'r dydd. Ond beth o, o feddwl am chydig o bwyntiau rwan o'r gorffennol wrth i ni fod yn tafoli beth da ni wedi bod yn wneud a beth sydd gennym ni o'n blaenau, Beth yw'r pethau sy'n dod i dy feddwl di, ti eisiau deud wrthon ni pnawn 'ma? Ok, wel dwi'n hoffi cysyniad Carsten, complementarity. Dwi am gynnig cysyniad arall, deuoliaeth. Nes ti... ie. Nes ti ddweud bod e ddim yn luniau, mae hwnna'n wir. Mae fe'n gymhleth. Mae deuoliaeth a sut mae rhywun yn rhagdybio ymateb i ba bynnag bolisi ni'n sôn am yn hollbwysig. Mi gafon ni weud un peth, um, dwi'n hŷn a bron pawb arall yn ystafell, ac mae'n hyfryd gweld llwyddiant. Pan oedd Elin a finne yn trafod ar y we, o'n i'n sôn am problemau, sialensau, wedi ddi, ie, yeah. ond pan o'n i yn ifanc, hon, fydde neb yn y gogledd ddwyrain Yn dyfalu i'r fath lwyddiant mae'r Gymraeg wedi cael o gael ei drawsnewid, trawsffurfio, erbyn heddiw. So mae'r llwyddiant yn hyfryd. Fydde neb yn gwadu hynny. Ond un peth garwn ni wneud, um, nid unigolyn fel fi, ond i rhyw rai, ydy gwerthuso be mae bobl eraill yn meddwl amdano ni fel llefrif ieithyddol. boed ni'n byw yng Ngwlad y Basg, neu yng Nghymru, neu yn Quebec, neu yn Catalwnia, be' ma' bobl eraill yn meddwl amdanon ni, naill ai fel unigolion neu fel grŵp, a'n honiadau ni, a'n dyheadau ni, am ein llwyddiant ni. Nath Jeremy sôn am y naratif 'my Welsh is not as good as yours, my Welsh is better than yours'. Hynna yw'r ddywediad aml, yndyfe? Dyw 'y Nghymraeg i'n ddigon da, et cetera, et cetera. A mi eisiau ni fod yn realistig i wybod sut mae naill ai ein mwyafrif o cyd-breswylwyr Cymru neu bobl tu fas yn sôn amdanyn ni pan nad ydyn ni yn y dafarn. Nid troi o Gymraeg i Saesneg a vice versa, ond gofyn yn dawel iawn rhyw fath o ymchwil ethnograffig mae Cath Catherine, sori, a Maite ag yym Elis yn y stafell yn neud ethnograffig. Jyst yn dawel fach, gofyn beth wyt ti'n wir meddwl am dy gymydog sy'n siarad Cymraeg trwy'r amser? Neu am llewyrch ac rhywedd economaidd y Gymraeg? Y gwir yw, mae lot o rannau o Gymru yn dlawd. yn dlawd iawn, ac ar ôl Gogledd Iwerddon, i ni bron i un o'r rhanbarthau troda yn orllewin Ewrop. Dyn ni ddim yn ymhyfrydu yn hynny, ond dyn ni ddim yn cydnabod hynny chwaith. I ni meddwl bod bopeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn lewyrch, yn lwyddant, yn mynd yn camu mlaen, yn hyderus. Ond mae'r isadeiledd cynhaliol rownd ni. Ar y newyddion ddoe weles i rywbeth fel wyth cant a hanner o drigolion rhywle ym Mryste yn ciwio am deintydd. Os yna'n wir am dref enfawr neu dinas fel Bryste, mae'n fwy wir am Geredigion ac am Feirioneth ac am Ogledd Penfro. Hynny yw, mae ansawdd bywyd yn hollbwysig i bawb sydd yn byw yng Nghymru, ond mae'n rôl ni fel rheini sydd yn lladmerwyr y Gymraeg ac yn hyrwyddo'r Gymraeg o fewn cynyddu'r ansawdd, cynyddu'r cyfleoedd, hefyd yn bwysig, a mi garon ni weld rhywrai, nid falle Cymru yn unig, yn gofyn cwestiynau cas am ein hagweddau ni tuag at ein hunain gynta', a'r prawf o hynny ydi yn ystod y pum mlynedd dwetha' ma' nifer o rhaglenni teledu, y newyddion ac S pedwar Ec, wedi bod yn ymchwilio ac yn tynnu sylw at ein diwylliant croesawgar i bobl di-eu-lliw, bobl o Asia, bobl o Somalia sydd yn dysgu Cymraeg naill ai fel plant ysgol, yn hamadryed neu fel oedolion ac yn llwyddo ac yn yn ymhyfrydu fel bai'n rhywbeth wyrthiol bod ni, Cymry Cymraeg, yn croesawu bobl nad sydd yn wyn. Wel mae pawb arall yn Ewrop yn gwneud yr un peth. Ond yn rhywsut, yn ni'n meddwl fod yn unigryw. Gan wneud e trwy'r Gymraeg, na'r pwynt, yn fe? Hynny yw, dyn ni heb dderbyn y ffaith bod y Cymraeg yn perthyn i bawb. I ni'n gweud e, ond a ydyn ni wir yn credu hynny? Beth yw ein disgwyliadau go iawn am newid poblogaeth gynyddol amlddiwylliannol Cymru? Ac os ga i ddweud, dyw dwyieithrwydd ddim yn ddigon. Mae eisiau fod yn amlieithog. Mae eisiau ni wella ein gallu i ddysgu Sbaeneg, Ffrangeg, pwy a ŵyr, Mandarin, pan fydd y genhedlaeth ifanc yn dad-cu neu'n fam-gu. Yy, mae'n dyheadu ni yn wych. Ond dyn ni ddim yn mynd yn ddigon pell, wedwn ni. A pe bawn ni'n mynd nôl at dy fam a dy dad di a gofyn be gari ti weld yng Nghymru erbyn heddi, fydda eu gallu nhw i freuddwydio beth sydd yn bosib mm. bron yn amhosib. Mm. Dw i'n gallu ni freuddwydio ddim yn amhosib. Mater o feddwl yn galed am ein dyfodol ni'n hunain yw e. So 'na'r ddwy beth fyswn i'n gweud wrth ddysgu o'r dyfodol. Yn gynyddol, mae pethe'n bosib. Os y'n ni'n credu yn y fath beth ac yn bodlon gweithio'n galed iawn gyda'n gilydd, yn cyd-lynu yr holl weithgaredd yma, ond y mater arall sydd yn holl bwysig i fi ydy rôl Cymru yn Ewrop. Nid ym Mhryden, nid Brexit, Ond yn Ewrop, achos mae'n dyfodol ni, mae Ukraine, Israel, Gaza yn dangos hwnna mor glir, mae'n dyfodol ni yn dibynnu ar gymunedau eraill am bob math o bethau, jyst nid nwyddau yn y Red Sea, nid hwnna dwi'n sôn am, er bod hwnna'n bwysig, nid egni, nid cyfalaf yn croeso un ffin i'r llall, ond cyd-ymdreiddiad pobl â phobl. 'na'r pwynt i fi, bod ni oll yn perthyn i'r un, wel, yr un Jiw yn ymarferol i fi, ond yn ymarferol i chi, i'r un ras. Ac yn hoffi'r syniad yn fideo Carson, two founding races, nid two founding nations. Men dominate, men decide. Mae'r byd yn gallu newid. A'n job ni ydy Hyrwyddo'r newid i'r cyfeiriad cywir. Ond, a ydy bobl eraill nad sydd yn siarad Cymraeg yn meddwl bod y cyfeiriad i ni'n gwthio'r Gymraeg iddi yn werth wael? Ac os nad ydyn nhw, beth allen ni, trwy ddyfeisiau fel mae Jeremy a Bethan yn ymwneud, helpu i newid eu meddwl nhw, hyd yn oed iddynt fod yn oddefgar ac nid yn elyniaethus, fod o hwnna'n gam ymlaen. Consensws blaengar sydd yn rhyw fath o gontinwwm lle mae yna le i bawb fod ar hynny. Ie, oeddan ni'n sôn ynglyn â tyfu fyny yn yn yr hen Clwyd yn y 70au a mynd ar bus ysgol i Glan Clwyd ac yn byw mewn cymuned oedd yn economaidd ar y pryd yna'n llewyrchus cyn bod neu oedd ryddfrydiaeth a diwydiannau trwm yn gorffen, a bod rywun yn byw yng nghysgod y Daily Post ac Ivor Wyn Jones a'r holl yy golofnau oedd lle oedd y rhethreg gwrth-Gymraeg mor amlwg a mor glir, a sut mae Pwy fydde wedi meddwl y bydden ni wedi symud i fod yn gymdeithas sydd ar un wedd, wrth gwrs, yn llawer iawn, iawn mwy blaengar, ond ar y llaw arall, bod yn economi ni mwy trychinebus na mae wedi bod ers amser maith. A mae hwnna hefyd yn wneud i rwy'n feddwl, yn dydi, be da ni'n trio wneud yn enwedig mewn rhei rhannau o Gymru, a'u cynllunio ieithyddol 'dan ni'n trio neud, neu a'u cynllunio economaidd, ac wedyn mewn rhannau eraill o Gymru falle bod ni yn trio neud cynllunio ieithyddol. Nes i ddeud y bydde 'na gyfle i bobl godi llaw, gofyn cwestiwn, gwneud sylwada. Dwi'n cadw un llygad ar yr cloc yn fan hyn. Mae gen i un llaw i fyny yn fanna, mi ddo i fyny ac un arall yn fanna, a mi ddo i fyny felly'r cyfeiriad yn fan hyn i ddod â'r meicroffon i chi. Os gysodwch fi. Oes. Colin, um, ar y nodyn yna o um, bod angen bod yn fwy cynhwysol yn gymdeithasol, um, Wyt ti wedi awgrymu yn y gorffennol bod yr um, gyfundrefn addysg Gymraeg bresennol yn rhy ranedig, naill ai addysg cyfrwng Cymraeg neu addysg cyfrwng Saesneg. Um, felly, o safbwynt bod yn fwy cynwysol, wyt ti'n um, mae model newydd wedi cael ei sefydlu gan y um, Awdurdod Addysg Caerdydd, sef uh, yr ysgol ddeiol, sy'n deillio mewn gwirionedd o Florida. Um, wyt ti'n gweld y model yma yn ffordd ymlaen o fod yn fwy cynwysol ar gyfer yr rwyddo nifer y siaradwyr Cymraeg, neu wyt ti'n gweld y model yn, yn uh, o bosib yn mynd i danseilio y gyfundrefn addysg ddwyieithog bresennol? Ac a fyddet ti'n argymell honna gyda llaw i awdurdodau addysg eraill yn ogystal? Y gwir plaen yw, dwi ddim yn gwybod. Fel um, hanner wyddonydd, daearyddwr, dwi'n mynd i aros am y dystiolaeth cyn ateb unrhyw gwestiwn hir dymor. Ar un law, mae'r ffaith fod plant o'r un cymuned yn gallu mynychu yr un ysgol, rhannu caffeteria, rhannu chwaraeon, cerdded gyda'i gilydd falle i'r ysgol, ond wedyn yn rhannu i hanner ysgol sydd yn gyfrwng Gymraeg a hanner ysgol sydd yn gyfrwng Saesneg, gyda lot o fwydo'r Gymraeg, fel bod rhieni yn gallu symud o un hanner i'r llall. yn fodel arwyddocaol. Mae rhai wedi awgrymu, fel y ti'n argymell, neu'n yn, yn syni, y gall hwnna danseilio hygrydydd y Gymraeg. Hynny yw, fydd yna shifft ieithyddol dwfn o'r Gymraeg, y sector Gymraeg, i Saesneg, fel fod y Gymraeg falle'n fwy o fratiog nag o gyfrwng teilwng. Dwi ddim yn gwybod. Y gwir yw, mae yna lot o ysgolion Saesneg traddodiadol a themâu cyfrwng Cymraeg ynddyn nhw. Mae Cardiff High yn un ohonyn nhw sydd yn cynhyrchu lot o siaradwyr da iawn. Ond y broblem hanesyddol ydy ein bod ni yn siarad Saesneg hefyd wrth gwrs. A dwi ddim am funud am warantu neb i beidio fod yn ddwyieithog neu'n amlieithog. Arbrawf yw'r ysgol Groeswen ac wyt ti'n awgrymu bod e wedi deillio o Florida, dwi'n meddwl bod e'n agosach at Model B Gwlad y Basg, ac yn hynny o beth, mae hwnna wedi llwyddo. Ond mi oedd holl rym y Llywodraeth ag Cefnogaeth rhieni y tu cefn i'r Model B, wrth nhw droi o Model A a Model G at Model B, hwnna ddaeth yn norm. Dwi'm yn gweld groeswen yn norm. Dwi'n gweld e'n dal i fod yn rhyw fath o arbrawf ac yn eithriad. Falle dros y degawd nesaf fydd Ysgolion eraill yng Nghaerdydd a Chasnewydd a Rhondda yn efelychu'r model. Ond dwi ddim am rhoi unrhyw barn penodol hyd nes mod i'n gweld y tystiolaeth. Y gwir yw, prejudice yn unig fydda'r ateb, ac nid ar sail dystiolaeth. Felly, dwi ddim yn mynd i fod yn geidwadol, dwi jyst yn gweud, gan amla, Mae'r sgwennu dwi'n wneud weithiau yn heriol, ond yn seiliedig gan amla ar dystiolaeth. Fi yn gofyn cwestiynau, fi yn derbyn barn, fi yn um, dehongli yr hyn sydd yn cael ei ddweud. A dwi'n yn credu bod gennau ddigon o brawf hyd yma o sut mae'r model. Ond ar y leia, lleia, mae fe'n orloesol. Mae fe'n cynnig i wella y rhaniadau yma sydd wedi bod trwy plant sydd yn, wel, pan es i i Rhyfelen, a nifer eraill fan hyn, ysgolion tebyg, aeth 'y mrawd i Ysgol Ramadeg y Barri, gadael y tŷ am gwarter wedi wyth, cyrraedd yr ysgol gwarter i naw, gartre erbyn pedwar. O'n i'n gadael y tŷ am saith, gartre erbyn deng munud i wech. Neb arall yn y gymuned yn ffrindiau fi. Os oes ath pawb i Ysgol Ramadeg y Barri, neu Ysgol Gladstone neu lle bynnag. A felly os y'n ni'n torri lawr y barriers 'ma, fel bod plant o'r ystadau newydd 'ma, ger yr Radur ac yn y blaen, yn gallu mynd i'r un ysgol a dod yn ffrindiau, ta waeth pa iaith oedd cyfrwng y dosbarth ar y cychwyn. O leia mae'n gynnig. Diolch yn fawr iawn, Colin. Dwi'n gwybod bod gen Liz gwestiwn hefyd i ofyn, felly na i droi'r microffon i chdi. Siamai, all right. Uh, Liz McLean o uh, Menter Iaith Merthyr Tudful. Um, ond oedd e'r wir yn ysbrydoledig heddiw i glywed chi gyd, pobl rili really deallus yn siarad am yr holl gwaith yma um, a, a beth sy'n digwydd ar draws, ar draws y byd a phopeth, right? Ond beth sy'n taro fi yw y bwlch sydd na rhwngddo chi a ni fel pobl sydd yn gweithio ar lawr gwlad, A mae'n, mae jyst yn taro fi, pam dyn ni'n aros am gwneithwyr uh, polisi i dweud wrthyn ni beth i wneud, Be, fel, really, beth dylen ni fod yn wneud yw eistedd lawr a siarad gyda chi. A nid yn unig dysgu oddi wrthych chi, ond dwi'n meddwl bod lot gyda chi dysgu oddi wrthyn ni, fel pobl sydd yn sydd yn cael ein hysbrydoli gan ein cymunedau ac sydd yn gwneud ein gwaith i ymateb i heriau ein cymunedau ni hefyd. A dyn, i fi, dyw'r Gymraeg ddim yn um, output, mae'n ffordd o adfywio ein cymuned. Dw- dwi ddim yn adfywio'r Cymraeg, dwi'n adfywio'r cymuned trwy'r Gymraeg. A mae'r Gymraeg yn codi ysbryd ein cymuned. So dwi jyst yn meddwl, gewn ni lleihau'r bwlch. Diolch yn fawr iawn, Liz. Dwi'n mynd i gyfeirio'r cwestiwn yna at Maite, achos wrth gwrs yn ei chyflwyniad yn gynharach yn y dydd, mi oedd Maite yn cyfeirio at yr, yr engagé yn doedd, mm. ynglyn â'r prosiectau da chi'n neud fel prifysgol ac yn cydweithio

coordinately outreaching and how it goes in other places, or we won't, as I said, be able to produce and reproduce our culture further. Mewn ffordd, mae, mae um, Maite a mae Liz yn gofyn am dipyn bach o newid systemig, ynde, um, yn y berthynas rhwng prifysgolion a cymunedau, a bod prifysgolion go iawn yn dechrau gweithredu yn llawer iawn mwy agos at y rhethreg o ymgysylltu a ardrawiad na beth sy'n digwydd rŵan yn yr time poor lives ma' gymaint o bobl yn eu d- byw. Dwi'n troi at Meirion plîs, achos mae 'di rhoi 'di law i fyny, ond wyt ti dal am ofyn dy gwestiwn neu wneud sylw? Da, y ddau os gai. Gai ddechrau drwy um, mynegi fy niolchiadau mawr i Colin. Um, ers blynyddoedd i ni wedi cydweithio mewn gwahanol ffyrdd. Dwi wedi prynu geiriau a gwerthu nhw ar ei ran yn y gorffennol. Mae newydd gynnig i gar presennol i fi amser cynio. Felly mae'n mae gyfeillgarwch sy'n ehangu, felly yn ehangach na'r ochr academaidd. Um, Ond diolch yn fawr iawn am y gwaith yn gyntaf o safbwynt gwaith Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Dwi'n credu mai fi yw'r unig brif weithredwr sy'n dal yn fyw o'r sefydliad yna bellach. Um, ond yn sicr fe nath Colin wahaniaeth aruthrol uh, i waith y bwrdd. O'n i'n ffodus iawn, oedd y ddau Colin gyda ni. Uh, yr athro Colin Baker o Brifysgol Bangor a'r athro Colin Williams o Gaerdydd. Hynny yw, wnaethon nhw drawsnewid y ffordd o'n i'n gweithio, o'n i'n gweithio ar sail y dystiolaeth o'n i'n cael, a dwi'n credu yn hynny o beth, mae Colin yn nodi hynny mewn llyfr, bod e'n un o'r sefydliadau mwyaf arloesol yng nghyd-destun cynllunio ieithyddol. Felly, ar oedd hynny yn, yn rhywbeth y gelli diolch i Colin, y ddau Golin falle, am ei ysbrydoliaeth. Felly dwi'n ddiolchgar am hynny. A hefyd, o ran NPLD, y gwaith fi oedd Colin yn gwneud gyda ni gyda'r um, Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Lleiafrifol, o safbwynt cymharu beth oedd y gwahanol wledydd yn wneud a rhannu'r profiadau, rhaid gallai ddim meddwl am well cyfraniad na hynny, sef dysgu oddi ar hyn ni wedi, wedi deall a'i geisio i fwydo fe nôl mewn i'r system fel bod ni'n cynllunio'n well. Felly, diolch yn fawr iawn i ti, a dwi ddim eisiau'r car. Sori. Cwestiwn? O! Cwestiwn? O, reit, o, iawn. Cwestiwn sy'n iawn, ac i ryw radd, mae'n dilyn oddi wrth cwestiwn Liz, sori. A'r cwestiwn ydy, a hefyd falle slaid ola Huw, i ni'n mynd, ni mynd drwy gyfnod lle mae cynllunio ieithyddol wedi mynd o rhywbeth yn cael ei yrru gan y gweilod i fyny yng Nghymru, ac mae'r grym hynny yn aruthrol o gryf, Dwi'm yn meddwl welwch chi'r grym yna yn llawer iawn cryfach mewn unrhyw iaith leiafrifol eraill. Does 'na ddim mentrau-iaith, does 'na ddim merched ar wal, does 'na ddim pethe felly. Felly, ni 'di symud o'r model yna i'r model lle ma'r Llywodraeth mewn llawer iawn mwy o rym, gwleidyddion, gweision sifil, arian cyhoeddus yn gyrru'r system yn ei flaen. Ble 'yn ni'n mynd o fan'na? Achos mae 'na gwestiwn fan'na ynglŷn â beth sy'n a beth yw'r disgwrs yn y canol, ble mae'r drafodaeth yna'n digwydd ar sawl lefel, cymunedol, prifysgolion, cymdeithas sifig, pwy sy'n cynnal y drafodaeth? Achos ar hyn o bryd, am sawl rheswm, dyw'r drafodaeth honno ddim yn digwydd. Felly dwi'n credu'r cwestiwn yw ble mae'r drafodaeth yna'n gallu digwydd yn y dyfodol. Diolch, Meirion. Cyn i fi droi at y panel i gloi, dwi'n gwybod bod yna un sylw arall i ddod sydd ddim yn bell oddi wrth y cwestiwn yma, ond sydd ynglyn â uh, carfan o fewn cymdeithas sifig sydd ddim wedi cael ei chrybwyll o gwbl drwy'r dydd. A dwi'n pasio uh, microffon rwan i Mandy, Dr Mandy. Diolch yn fawr am y cyfle i ofyn cwestiwn y prynhawn yma ac i'r cyfraniadau gan y panel. Um, yn TUC Cymru, ni wedi bod yn canolbwyntio yn ddiweddar ar gynhyrchu adnoddau a chynyddu ymwybyddiaeth o safbwynt hawliau gweithwyr i'r Gymraeg yn y gweithle i adlewyrchu ac i ategu at bŵer y safonau sydd wedi cael eu gosod ar gyflogwyr drwy'r Mesur, wrth gwrs. Yym, ac un o'r pethau 'yn ni'n canolbwyntio arno nawr yw dechrau'r broses a'r siwrne o gynhyrchu siartr um, trawsundebol ar gyfer gweithwyr i'r Gymraeg yn y gweithle ac hawliau gweithwyr i'r Gymraeg yn y gweithle. Felly, y ddau gwestiwn sydd gen i i'r panel, ond wedi darllen yn helaeth ar ddeddfwriaeth Canada, sut gall profiad Canada o gyd-destun a chyfundrefnau hawliau Helpu felly i ddatblygu hawliau gweithwyr i'r Gymraeg yng Nghymru, a falle o fewn deddfwriaeth yn y tymor hir, a'r ail gwestiwn yw, ydy rheolwyr uniaith yn rhwystr wrth greu gweithle dwyieithog, ac felly sut gellid goresgyn hynny?

yn, yn y cyd-destun Cymraeg o leia a Chymreig ddim wedi bod yn ddigon blaengar o bosib, yn enwedig os da ni'n cymharu â'r hyn sy'n digwydd yng Ngwlad y Basg, y maes dod ag undebau llafur yn rhan o'r drafodaeth. John, ga i, ga i ofyn i ti wneud ambell sylw uh, wrth i ni gloi rwan, diolch.

yn mynd i Colin, Colin, dwi wedi deud y gair ola, dwi'm yn golygio'n llythrennol, ond Be dwi ti? ddim yn bell o olygion llythrennol. Na, gair ola i ti, Colin. Uh, tri peth. Yn gyntaf, dwi'n mynd i dreithi yn Saesneg. ar gyfer bobl nad sydd yn byw yng Nghymru yw bod mod i'n gallu siarad Cymraeg a Saesneg, a falle Catalaneg hefyd, pwy a ŵyr. Um, I'm going to say my last two words out of three phrases in English and then turn back to Welsh. Uh, Carsten just mentioned forensic evidence. I was trained as a social scientist, as a geographer, fieldwork, evidence, primary data.

Much of our Calvinistic Methodists, sori bobl sydd yn Bresbyteraidd, dour. Um, nid wyf yn anhapus. Wyn yn gweud y tro cyntaf i gwrdd e, siwr i ti Wyn? A beth oedd dy mateb di? Wedi cael yn siomi ar yr ochr orau. o, wyt ti'n hapus, wyt ti? O, ydw, hapus i fod yn yr adran. Hynny yw, mae'n disgwyliadau ni yn dra wahanol ar y ffordd i'n ym, ymdopi a'n gilydd. Anyway, that's an aside, but you get the point. Um,

Ymyr Llywelyn Said yn rheithi'r un tir o flaen ein llygaid. Gwae ni os ydyn ni'n neud hynny, yn bwrpasol, trwy ganolbwyntio ar addysg ddwyieithog neu ar gynnydd Cymraeg yng Nghaerdydd. So those are the two things I wanted to say, ond yn Gymraeg, dwi am gloi wrth gwrs. Pe bai rwy'n yn gofyn i beth ydw i, fyswn i'n gweud mod i'n ddwyieithog. Yn enwedig, bachan o'r Barri. oedd fwy o bobl yn siarad Arabic yn y stryd i na'r Gymraeg yn y 50au pan o'n i'n tyfu fyny. Felly dwi'n ymrfrydu yn y ffaith bod i'n gallu siarad Saesneg ac ychydig o ieithoedd eraill. Heb y Saesneg, fyddwn ni'n methu crwydro'r byd. Ac heb caniatad Penaethiaid Adrannau, fyddwn ni'n methu crwydro'r byd, wrth gwrs. Um, ond y gair olau i fi ydy, diolch i bawb sydd wedi ymgynnull heddi. O'r teulu agos sydd yma, mae Rhodri yma, dwi heb sôn amdano fe, fydd e'n herio fi i beidio sôn amdano fe. Oedd Meryl fy nghariad yn fwy ofnus nag o'n i, yn fwy pryderus. Nid am yr hyn o'n i'n mynd i ddweud, rhag ofn mynd i gweud rhywbeth anfoesol, ond y ffordd o'n i'n edrych. y ffordd oedd hi'n edrych, y ffordd oedd bobl eraill yn edrych, a fydde'n gyfeillgar, a fydde'n gwmynasgar? Wrth gwrs y bydde fe! Y ni'n Gymry! Y ni'n hoffi'n gilydd, y ni'n caru'n gilydd, a dyna'r gair allweddol. Pe bai rwy'n yn gofyn i fi sut i ddylanwadu ar rhieni, y ni'n caru nhw mewn i'r deyrnas. Nid y gyfraith, Nid Llywodraeth Cymru, nid statudau, nid hyd yn oed mentrau iaith a dyblygiad cymunedol, ond gonestrwydd unigolion wrth garu i brodyr a'i chware'r. Dyna'r apêl, yn dyfe? Bod ni'n hoffi yn gilydd. Nid jyst yn busnesau, yn bywydau yn gilydd, trwy siarad Cymraeg, ond wir yn falch o glywed rhywun arall yn siarad Cymraeg, boed nhw'n wyrthiol neu yn fratiog, mae'r ffaith fod y Gymraeg ar lafar ar wefusau bobl eraill yn wyrth wrth gofio bod ni wedi bod mor agos i Loegr ers cyfnod, wel, o'n i'n mynd i weud y Rhufeiniaid, ond oedd Lloegr ddim yn bodoli prynu. Ond yn sicr, ers y Deyrnas Lloegr, Saesneg. Ac yn hynny beth, mi ddylwn ni ymymfrydu yn y ffaith nid jyst bod ni yma yn caru yn gilydd heddi, yn hoffi yn gilydd, yn falch o fod yma, ond bod ni dal i ymwneud â'n gilydd fel bobl hyfryd, rhesymegol, cwrtais, direidus, sydd yn hoffi bywyd, dyna yw'r apêl, sut i wella ansawdd bywyd ein plant ni, a'r cenhedlaeth a ddaw. Ac o 'nghalon, dwi'n ddiolchgar i chi am ddod ac am bawb sydd wedi siarad, ac yn bennaf oll wrth gwrs i Dylan, Jeremy a Bethan am drefnu'r holl beth. Wyddwn ni ddim byd am hwn tan iddo gael ei drefnu. Ac yn hynny o beth, fel y fresh lift nath Wilson baratoi, oedd e'n surprise hyfryd. Dyw Dolig ddim yn dod bob blwyddyn i fi, mae'n dod bob dydd. wrth fi gamu 'mlaen. So diolch i chi am eich rhodd o cariad ac am eich presenoldeb. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Colin. Diolch yn fawr iawn, Colin. Diolch i'r panel, ond diolch i Colin yn arbennig, a dwi'n pasio'r microffon i Bethan i gloi'r dydd. Yym, ga i jyst diolch hefyd i'n nhîm i am bob dim maen nhw wedi wneud heddiw, Ger, Gwenno, Carwen, Heledd, Ceri,

Yym, a jyst diolch i chi gyd am fod yn gynulleidfa gynnes, gynnes ac am helpu ni ddathlu y gŵr arbennig, arbennig yma yym ar diwrnod arbennig hefyd. So diolch yn fawr iawn. A wna i basio'r meic rŵan yn sydyn i Dylan i gloi. Diolch yn fawr iawn a

Uh, sydd wrthi'n ddyfal trwy'r dydd, tipyn o, tipyn o gamp, dwi'n gwybod. Um, ac e ddiolch hefyd o ran staff yr uh, Ysgol Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, uh, i Rebecca Bryan sydd wedi bod yma yn arbennig i Caddy Thomas yn fan hyn am yr holl waith di'n wneud am yr holl uh, drefniadau a dwi'n meddwl fydd, fydd, fydd na fwy o waith yn dilyn yn fydd oherwydd uh, mi fyddwn ni'n parhau gyda'r derbyniad uh, a diod ar ôl, uh, ar ôl rwan. Ond fe welwch chi uh, ar y sgrin hefyd, mae yna un darn bach ola yy, o fusnes, yy, o roi o fel yna. Yym, mae yna englyn yn fan hyn, os ydych chi'n gyfarwydd â barddoniaeth Gymraeg fyddwch chi'n gwybod beth yw englyn, ond os nad ydych chi, pennill, yy, pedair llinell mewn cynghanedd, felly mewn yy, ffurf... Yym, Gelf, uh, gelfyddydol iawn o, uh, o, o, o farddoniaeth Gymraeg. Um, Mae'r gerdd fach yma'n ddienw, dwi'n credu, does y ddim enw na ffug enw, na enw barddol wrth yr uh, gerdd. Ddydwn ni bod y gerdd gan edmygydd uh, o Colin, felly, a na i ddarllen yr englyn yma. Colin gwnes farciau helaeth ar ein map, rhannu môr gwybodaeth. Ninnau'n cael rhwng ffiniau caeth, rhyddid, dy ddaearyddiaeth. Felly, na, na i drio fatha ategu'r cyfieithiad sydd wedi bod. Dwi'n siŵr bod y cyfieithiad yn well na hyn sgen i. Ond Colin, uh, you've made uh, a sort of extensive mark on our map, sharing a sea of knowledge. And we now get between um, sort of constricting borders the freedom of your geography. Ac ymddeheuriadau nad ydy hwnnw falle'n gwneud cyfiawnhad ar greiddiol. a dweud o lleia. Ond mae o'n fyr fyfyr. Ond wedi orffen rhyddid dy ddaearyddiaeth, y ddaear, y rhyddid mae, mae Colin wedi roi i ni feddwl ac i ddychmygu uh, ynglyn â'n um, dyfodol. Hynny rhwng ffiniau caeth, uh, ond eto y map yn ymagor i ni hefyd.